Emma bu gije, mubarek gije, bu gije inşallah namaza ýagdaýymyza görä okybermeli. Namaz iki reket nefil diýip okymaly. Bir alham bir kulhuwalla goş, üç kulhuwalla goş, ýaňyşmasaň bäş goş okybermeli. Ýüze barýança, ýüz rekede barýança. Her wagt Berat gijesi bolsa, Pygamberimiz aýdypdyr, Sumu naharaha kumu leýleha. Başardygyňyzdan gijesini ybadat bilen geçiriň, gündizini arada tutuň diýipdir. Ähli sünnetiň rowaýatynda pagat şu gürrüň bar, Meselen, şu gijede, on bäş gijede ummatyň hemmesini Hudaýtagala men geçdim diýipdir, bir adamyňkyny geçemok diýipdir, geçen hepdede aýtdyk. Siz şeýle ulukan gülälemden bir öwrüleýin-ow, jemata, jymga gatyşaýyn-ow, yda, ydygurbana baraýyn-ow, tefsire, kelaslara baraýyn-ow diýip, hökalla ýadynda ýok, şol adamyň günäsini geçjek däl. Şu din ugrunda bir gadam adaýyn diýen atam ýadynda ýok diýipdir. Diýýän, irkek, ürkek bolup. Düşekden çözeňde gaçyp gitişi ýanak dinden gaçýan bolsa şol adamlary men geçek ýa ondan başga ganymat bärik ýykylsa günäsini geçjek diýipdir Peýgamberimize. Şondan üçin beraat gije, otdan gutulmak gije. Doga etmeli gijesde. Bir gije inşallah bir kagyz işläp okyp bereris. Mimi Şaban gijesi, Perişdeleň Id tutýan gijesi, musulmanyň iki däne Idi bar, Idi Saidi Fitr, Idi Saidi Gurban, musulmanlaryň iki däne Aýdy. Hom, Perişdeleň Aýt tutýan gijesi şi gije o, birde Gadyr gije. Şi gijäni, birde iki däne Aýdyň gijelerini ybadat bilen geçiren adamyň kalby ölmez diýipdir Peýgamberimiz.

Ýagny, Eý, Barhudaýa, eger Meň adymy telekeleriň defterinde teleke diýip ýazan bolsaň, pes ony boz we Meni ýagşylaryň defterinde ýaz. We eger Meň adymy ýagşylaryň defterinde ýagşy diýip ýazan bolsaň, Pes ony sabyt duruz, şo ýagşylygynda dursun. Pes betahkyk, elbetde sen öz keremli kitabyňda aýtdyň, Allah Taala halan zadyny bozýar we halan zadyny sabyt duruzýar we onuň ýanyndadyr kitabyň asly Lowhul Mahfuz. Ine sadaja dogaçy Hudaýa, eger men betbagtlygyň içinde Kösenenleň içinde ýazan bolsaň, meň adymy ondan aýyrda hoşbagt gönenen adamlaň listinde, kitabynda goýaweri. We eger men hoşbagtlaň içinde ozal adym ýazygly bolsa, gönenen adamlardan ýazan bolsaň, şonda saklaweri. Özüň Kuranda aýtdyň, Hudaý Taala halanyny bozup we halanyny goýýandyr diýip Kuranda-da aýtdyň diýýär. Emma arkasyndaky.

Arabiden kän baş çykarmaýan bolsak, türkmençesini aýdamaz. Eý bar Hudaýa, Seň üçin arada tutdum. Saňa töwekgel etdim. Seň ryzkyň bile agzyňy açdym, agzymy açdym. Pes meň öwde geçiren günälemi we soňra eden, etjek günälemi ýalka. Günämi geçeweri diýip-de doga etýäs, Bismillarrahmanrahym diýip, agzymyzy açýas-da, inşaallah. Oň geçen hepde aýtdyk, Pygamberimiz towsiýe etipdir ummatyna, Dört zady kän edeweriň, ikisi bilen-ä Hudaý Tagalaň ryzaýatyny alarsyňyz, ikisi-de özüňize gerek. Deslapky ikisi Remezan aýda kän okaýmaly dogalar. Deslapkysy-a, Lä ilahe illallah, Muhammedür resulullah. Manasyny pikir edip, hiç bir ybada edilýän berhak Hudaýy ýok, meger bir Hudaý Taala we Pygamberimiz Hezreti Resul-i Ekrem-de Hudaý Taalaň hak iberen pygamberdir diýip, biraz manasyny pikir edip tanasak, kän lezzetli bolar. Ikilenjisi, Estagfirullah! Estagfirullah! Hudaýa günäm geçeweri! Hudaýa günälem geçeweri! Hudaýa günälem geçeweri! Ine, munda başardygymyzdan günälemizi ýadymyza salyp aýdaýlyň. Bu ikisi bilen-ä Hudaý Tagalaň hoşlugyny, ryzaýatyny taparys diýipdir pygamberimiz. Emma ikin özümize geregi, Hudaý ýa Jenneti senden dileýäris. Tesbini elimize alamyzda, ikindi bilen agşam ara biderek warr-warr-warr gürrüň bolanda, her kim bir kenarraga geçilip agzaçar bolýança, Hudaý ýa senden Jennet dileýäris. Hudaý ýa Jenneti senden dileýäris. Tesbini şoň menen geçiribermeli. Sanadygymyzça, inşallah, hawasymyzy jem edip, Ýüregimiz Arazaň berekedi bilen, üýşmeleň berekedi bilen has dergaha ýakyn bolarys inşaallah. Dördülenjisi, Hudaý ýa bizi jähennemden bizi saklaweri, Hudaý ýa jähennemden, dowzahdan bizi saklaweri, Hudaý ýa dowzahdan bizi saklaweri diýip, zenana erkek ýok inşaallah aýtsak, Hudaý Taala, Hemmämizden tagat-u ybadatlarymyzy, dogalarymyzy fazly-keremi bilen kabul etsin. Beraat gijesi Hudaý Tagala rahmetini iň dünýäň ýüzündäki göeňde getirip goýup, heý bir ryzk dileýän ýokmy ryzk bereýin, ylym dileýän ýokmy ylym bereýin, şyfa dileýän ýokmy şyfa bereýin, älä keza, älä keza, älä keza, tä daň atýança, näme dileýän ýokmy bereýin, näme dileýän ýokmy bereýin diýip-de, şu gije rahmetini dökýän gijesi-da.